Annih caah cun zan khuaruahhar a si men lai. Hi bantuk ṭih a nungmi le a fihnungmi hna sin i khuasak cu a si in ka si kho hrimhrim lo ti tu Laura Carson ṭahnak kha kan hngalh peng ka zumh. Kan pupa hna kha ramholh le ram kilven kha biapi bik i an chiah caah nawlngeihnak kaupi zong an ngei. Ral a hran lio ahcun ral tuk kha an buaipi caah minung tha le an hngawngitan hna kha zeiah an rel lo. Cutluk cun an rohrang a chia i Reverend Arthur Carson nih cun Sualnak le ngaihthiamnak timi biafang zong an ngei lo. Dawtnak timi a kheng khotu taktak biafang zong Laimi nih khan an ngei fawn lo tiah a rak ti. Cu bantuk minung hna lak i khua an sak tikah Laura Carson zong a ṭahnak kha a rak si. Sihmanhsehlaw cu zan ah cun Ṭap ti hlah, khua a ceu tikah thil sining aa thleng deuh ko lai tiah a nupi cu a hei hnemh. Mi sun rian hram thawknak ding i Hakha an thim hnu hin missionary Carson nih cun Innsak cu rian hmasa bik ah a ruah i zan it ṭhalo, chun it ṭhalo i a ṭuan hnu kum sang zakua Mars ah innsak rian cu a dih. June sang zakua ah mission sianginn cu an hun i siangngakchia pakhat lawng nih ca a cawng. Asinain daithlan caah aho a si kha hngalh khawh a si ti lo. Pathian sinah ruahnak taktak a ngei lomi, sualnak hi zeidah a si ti zong a thei lomi le khuachia sin i raithawinak a tuah tawnmi hna sinah cun Rev. Carson nih thlaici thar a phunphun le thingthei kung chuahpi ai zuam i Metei le piar a chuahpi, mirang vok hna a chuahpi pinah dum kha heh tiah a tuahhnawh hna. Hihi siangbawi nih Laimi hna an fuhpanh khawhnak ṭhabik a si tiah an ruah caah a si. Fuh khawhnak phunphun a tuah pahin Laiholh kha a cawng pah len. Pathian nih thlaw a chuah i kum khat tling hmanh a um hlan February sangkhat zakua ah Laiholh in chawnghlang rel awk kha a leh. Biahalnak le a lehnak a ṭialmi cu hihi a si. Vawlei khuaza vantawi a dihlak aho nih dah a ser cang? Jehovah nih a ser cang timi kha Rev. Arthur Carson nih cun vawle le kawza van thawi a dih luk aho nih dah a sersang? Jehovah a sersang tiah a rak leh. Carson siangbawipa hi rian a ṭuan taktak. Takeh, sang kha cu kua pahnih February nili ahcun America Boston ah tihin ca a rak kuat. Lehtama rianṭuan pa, innlei herhhai vialte zohkhenh, thilsuk, thiltlek bel, cakuat le phungchim saya kawl, chim cawk lomi rian dangdang kha zing in zanlei tiang. Nifatin thla khat hnu thla khat ka ṭuan. Zeitluk rawlṭam le tihal rian dah an si tiah a ti. Mah vialte rian nih hin a nenh caah khual va tlawn i thawngṭha va chim kha sangka zakua pathum hlanah cun a tuah kho lo. Pathian nih Laimi cu a kan dawt tuk caah A lianngannak le sunparnak ca i Laiholh kan hman khawh nakhnga tiah Rev. Arthur Carson cu a kan fial i a hnu kum sangkhat zakua pathum May ni sawmhnih le pathum ah America ah a kan kirtak ṭhan a si. Kharsonte nehhnu hi hmuh khawh tampi a um i Laitlang khuapi Hakha na phanh tikah rak dothlat ne ko.